Salve família! Resmar punga misi píkarus pika anti de kumesa vídeo família Inskreve na kanal kumenta konpartilha i dexa kel like família Ka bu skese família di skreve na kanal di ativa sininhu di toda notifikason i dexa kel like tanbe pa subi na itenson família Família 10 mil inskritu família N sa ta konta ku nhos ti fin di anu família Ti fin di anu 10 mil inskritu na nha kanal putu

Em cima lina de seu burco, mesmo bem fosse que vídeos compre, já está com alguém ali compra, tá compra casa um milhão e tal, se quer pagar todo mês, tá tem carro de cintal mil, botar casa em mãe de dentro casa, botar ele na cozinha, olha entende? O casa na praia, compra com casa na praia, fechado. Visão, era parei, tudo imigrante para em visão. Ué, djuda bu mai. Mano, ó ku bu tini bu paka, kedi keda. Ai bes bu tini bu paka un pa uma, karon, pora style da praia, kedi kedi keda. Djuda bu mai fazi bon Komba, kaza. mas tristi é argen nase la fora, bu bu fase kasa na praia, bu ku karu fitxadu, bu mai ta sta duenti, ta aluga karu pa pa ba to mai pa le pa le pa le bai pa le bai pa le bai so manu. Bu mai ta vive, ta vive. Joli, ó, o mundo de macaco velho, nhos ka contente mi go, verdade pa fla. Abo sima sa, ami, ami, ku karu la Kau Verde, nha mai ta sta duente, nha mai aves pa, pa, pa, pa, pa bai, pa ba somada, tem ki ta anda ku pé pa karegadu bo ku karu la. Bu mai aves ku kasa ka tem kondisons, abo ku kasa na praia. Kela e triste tem. Ó, ele, ó, ki nu fronte, é mamá ki nu ta mini, nhos odi. Ku uxi di si vida sta nu fixe. Mano, sima sa fla, sa fla nhos di korason. Si vida sta na fixe, rapaz. Tudu imigranti, tudu algen, tudu joves, mano, si vida sta na fixe, da xpedienti, mano. Fazi senas pa bu velha, fazi bon kaza, da velha un bon kuza di pega nel, ô bu faze-l un loja, pul un keli, un kela. Ki si manhan, si la e fika no fixe, keli, keli, kela. Mano, Bu ta e nhos ki ta odja. Tene kóde pega nel. Bu ta tini kori pega ne pa oku uai ku txeu ai bu bu bu bu ni nhan pa pa pa pa imparou ó ki merda da ni nhan pa imparou ni nhan pa do mó mano bu ta kori pa ka bu mai bu mai ka ta levou nunka mano bu mai ta txeu ta Tranca, bu te- resebeu pa bu mai mai Tranca, bu tem um- mai ka ta mai ka ta larga fidju nunka Mosinho, yo li, yo ten dos kusa ki a ki nu fronta nu ta limian. Akura ta pode fla Ô nha mãe, ô nha Deus. Mas nunca pa ta fla, ô ô amante, ô mulher, ô filho, ô aquele não. Ô nha mãe, ô ô nha Deus. Pa mori bu ka ta da Deus pai, bu ta bem semanente, bu mãe bu ta lembra me ta ma que suco pa pôr na café, que que dinheirinho pa compra pa compra um chá, pa compra que carne, mas aquele nunca ta lembra. Mas compa, eu digo mais triste. Tra tranca, então eu tenho muitos amigos que tá férias. Compas, bu costumo eu amigos, não tá de fora. Que tava férias, lá cá o verde que tu é Tu é lá fora ku si família, bu ka ta oi. Si bu oi é un, bu ka ta oi dos. Si bu oi é un omi lá fora, pa modi mudjer ka ta xe sai, ka ta pega, ka ta xe sai. Má es ta ba fia, n'é verdadi, separa ku ses família, es abrasa ses mai ku ses pai. Má di li Europa ta fla sin, N ta ba fia la Cabo Verde, N ta oi nha família. A ta ba oi e mudjer la praia. E tranka, ta bo tenta oi, oi li, gosi ten dizembru, ten dizembru. Dizembru ta ben.

ta te se marido se marido ta afera na cabo verde ta bai ta bate dia ta na praia com mulher ta comenta bem aqui não na benta lembra ta fala mulher amor amor trabalho cansado só mentira minha casa minha caco chamoco a mim ta creme mim ta creme se bai que gasta dinheiro gasta da como a mim ta bai entrar minha porco minha caba se mete de mete minha mulher se também com ele praia santana tá com ele tá lá mas na praia fora a mim se que não vai então mas outra praia

ku amor na kurason ka pa nu ben ku konta mintira pa nu para konta mintira pa nu para di di konta ke Agora pensa minha de ouro Au pensa mulher também mas é de ouro Mas também com o tia Mas rapaz tá bom ou é família Rapaz mulher também melhor roupa tá precisa sim não komba komba komba joli É zero joli joli komba Poxa, não tá fermo assim, joli tudo que não tá fermo Joli canto homem que tá fermo com si mulher, não dá

Kasa, mi ki ta kusia. Prontu, ta kutra nha kumida. N sen pôs un muza pa mi, nus ta me pô. Mi ten ki pui rapan na kasola. Pa bu stranga, kel li ka bu skese. Verdadi pa fla, a ku ta fera é ba bin ku bu bege. Abo N tene un ideia propi, man. N tene un ideia ki ta konbina ku kel sénari ki ta fla si N sa fitxadu na gaiola. Fitxadu na gaiola, ya. Ya, muzika txeu, fitxadu na gaiola. Fitxadu na gaiola.